מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ל' עמוד א'. לאמיר הייבן די גמרא אינמיטן עמוד ביי די צוויי פינטלעך. זאגט די גמרא, אמר רב, זאגט רב, כדאירות בפסח יש ברי'. א מענטש וואס האט געהאט זיינע טעפ פון פאר פסח, ס'איז די מנהג איז געווען מ'האט נישט געמאכט קיין מכירת חמץ, מכירת חמץ איז געווען עפעס א בדיעבד'יגע זאך, און ממילא זאגט רב, דו האסט דיינע טעפ פון פאר יום טוב, וואס דו האסט געקאכט אין דעם, האסט געבאקן אין דעם, ס'איז דאך דא חמץ אינעווייניג אין די ווענט, ובזה ישברי, קומט צו אז מוצאי יום טוב, מוזטו נעמען דיינע טעפ מוזטו זיי צוברעכן, ווייל למעשה האסטו דא אינעווייניג חמץ, און ווען די חמץ, דו גייסט יעצט קאכן נאך יום טוב, קומט ארויס די חמץ וואס ליגן אין די ווענט קומט אריין דא אינעווייניג. די רב האט פארשטאנען אז אפילו בעצם וואלט געווען א צד צו זאגן אז ס'איז פגם אז די גאנצע בליעה איז שוין אויסגעוועפט, האלט ער ניין, אז נאך אלץ זענען זיי בכח ארויסצוקומען, און ס'גייט אריין אין דעם מאכל יעצט וואס דו גייסט דא קאכן. אויב אזוי קומט דאך אויס אז דו האסטו א איסור הנאה, דו האסטו א זאך וואס איז חמץ וואס קומט אריין אין דיין עסן, אויב אזוי מוזטו נעמען דיין טעפ דארף זיי צעברעכן. אויף דעם פרעגט די גמרא לכאורה ואא מאי, לשני אחר פסח ולעבד בהאי שלא במנין, אונז ווייסן דאך, רב האט דאך געזאגט אויפן פריערדיגע גמרא האט ער געזאגט אז טאמער ס'איז מין בשאינו מינו דעמאלס זאג איך אז נאך פסח דעמאלס איז עס מותר, אויב אזוי פרעג איך דיר, וואס ליגט דא אין די ווענט איז דאך נאר א מה שהיא, ס'איז נישט קיין בנושן טעם, ס'איז נישט פשט דא אינעווייניג ליגט א סאך און ס'גייט געבן א טעם אין די זאך וואס איך גיי יעצט קאכן, נאר וואס דא עפעס א משהו אינעווייניג. אויב איז אזוי, דו ביסט דאך געווען דער וואס האלט אז מין במינוי, ס'איז מותר נאך יום טוב, אויב אזוי לאז דיינע טעפ, האלט עס ביז נאך פסח, מצה פסח איז די גיין קאכן א צווייטע מין, קומט דאך אויס כ'האב א מין בשאינו מינו, ס'איז מיתה על מה שהיא, אויב איז אזוי צו זיין מיתה לפי רב, און ממילא וואס זאגט רב איך דארף נעמען די טעפ איך דארף עס אוועק ווארפן? אויף דעם זאגט די גמרא ביסט גערעכט נאר וואס גזירא דילמא עשי למעביד בהי' במינא איך האב מורא אז דו העסט גיין קאכן עסטו נעמען נאכאמאל די זעלבע זאך די זעלבע מין וואס דו האסט געמאכט פאר יום טוב אויב איז אזוי קומט דאך אויס ס'איז מין במינוי און דער רב האט דאך געהאלטן אז אפילו מין במינו מצה פסח, אויף דעם איז אויך געזאגט געווארן אז ס'איז אסור. און ממילא וויבאלד חמורי דו גייסט מאכן מין במינו און אזוי העסטו פראבירן צו כשר'ן דיינע טעפ, און ממילא זאג איך דיר אז וואס, קענסט עס נישט מאכן נאר מוזט נעמען די טאפ און דו מוזט עס צוברעכן. איז תוספות פרעגט שוין, מען האט דאך געלערנט אין פריערדיגע גמרא אז רב האט געווען און געזאגט, ווען האב איך מורא אז מימי שאינו מין אתי מין במינו, דאס איז דווקא אויף יום טוב אליינס, אבער נאך יום טוב האט ער געזאגט אזא גזירה מאך איך נישט, דא רעדט מען דאך פון נאך יום טוב, מען רעדט דאך מצות יום טוב, זאגט דער רב מאך נישט מימי שאינו מינו ווייל איך האב מורא דאס צוקומען צו מין במינו, איך האב דאך געמיינט אז מען האט נישט מורא פון אזא זאך. רב האט דאך געזאגט אויפן פריערדיגע גמרא אז ווילאנג ס'איז מצה יום טוב האב איך נישט מורא מין בשאינו מינו אתי מין במינו, אויף דעם זאגט תוספות דאס איז דווקא ווען זאג איך איך בין נישט חושד, דאס איז צוויי זאכן האבן זיך אויסגעמישט, און ממילא זאגט ער אויסמישן צוויי זאכן און גורם כ'האב מורא און איך מאך גוזר זיין אז מין בשאינו מינו וואס מישט זיך אויס אתי מין במינו דאס איז לא שכיח און ממילא מצה יום טוב נישטא אזא חומרא אבער גיין קאכן? אוודאי איז יא מוציא. דו האסט געקאכט אזא זאך פאר יום טוב, איז זייער מוציא זאלסט עס גיין קאכן מוצאי יום טוב אויך. און ממילא דו האסט שוין נישט קיין איינעם מוציא. היות נישט קיין איינעם מוציא, אויב אזוי זאגט איך מאך א גזירה, און ממילא זאגט ער אפילו דו ווילסט מאכן מימי שאינו מינו, און דו ווילסט קאכן עפעס א פרישע זאך א צווייטע זאך אין דער טעפ, זאלסטו וויסן עס איז אסור, און ממילא דארפסטו צוברעכן דיין טעפ. איי, מאך עגולה, גיי נעם דיינע טעפ און גיי זיי קאשען. וואס די פראבלעם? אין איך נעם איך קען עס נישט מאכן מיט ביטול, דאס הייסט אויף דעם וועג קען איך עס נישט מאכן, איי מאך עגולה, איז ווי די גמרא גייט באלד זאגן מען רעדט דא פון חירות, כלים וואס זענען פון חירות, וואס חירות נישט דא קיין וועג וואס מען קען זיי קאשען, אויב אזוי זאגט ער אז דו האסט נישט קיין וועג אויב אזוי נעמסטו די טעפ און דו מוזט זיי צוברעכן. ושמואל אומר, שמואל זאגט ניין, לא ישבר אים זאל זיך נישט צוברעכן, אבל משי ליהי לאחר זמנו, ווארט ביז נאך יום טוב, ועובד בהי ביין במינו ביין שלא במינו, מוצאי יום טוב קענסטו גיין נעמען די טעפ, קענסט גיין קאכן א צווייטע זאך מיט דעם, שפעטער וועסטו ארויס נעמען מיט דעם די בליעות, אויף דעם קענסטו נאך נוצן סיי מין במינו און סיי מין בשאינו מינו, ווייל שמואל איז דאך געווען דער וואס האט געהאלטן אז די מליצה קומט באלד צו יום טוב, האלט איך אזוי ווי שמואל, אז שמואל זאגט אז ס'נישט דא, אזוי ווי רבי שמעון, אז מוצאי יום טוב איז נישט דא קיין איסור בכלל אויפן חמץ, ווען איז דא א איסור דאס איז דווקא אויף יום טוב אליינס, אבער מוצאי יום טוב בכלל נישט דא קיין איסור אויף דעם חמץ, און ממילא קענסטו נעמען מוצאי יום טוב, קען איך עס גיין קאכן סיי במינו סיי בשאינו מינו ווייל ס'נישט דא קיין איסור אין דעם יעצט, די איסור איז עוועפארעיטעד, ס'איז געענדיגט יום טוב איז די איסור געגאנגען. און ממילא זאגט שמואל, נעם נישט די טרעפ און גיי עס צעברעכן, פשוט גיי קאכן דעם א צווייטע זאך, שלעפסט ארויס די בליעות אין דעם, און ממילא האב איך ביטול, און פיניש, נישט קיין שום פראבלעם. ואז דשמואל טעמיה, שמואל גייט לפי זיין טעם, דאמר שמואל הני דמזבני קנדי, ווי די גמרא זאגט, שמואל האט געהאלטן די שיטה, און ער האט געזאגט פאר די מענטשן וואס האבן פארקויפט טרעפ, אשבי זביני אקנדיכי, האלטס די פרייזן פון ענקער טרעפ, דאס הייסט מענטשן פלעגן יא גיין קויפן נייע טרעפ, נאך יום טוב איז די מוכרים, זיי האבן אויפגעהויבן די פרייזן, זיי האבן געזען יעדער איינער דארף קויפן טעפ האבן זיי אויפגעהויבן די פרייזן, ס'איז דאך א צייט צו מאכן געלט, האט שמואל זיי געזאגט, ענק מוזן האלטן פעיר פרייזן, דארפסט האלטן די פרייז אזוי ווי ס'איז געווען פאר יעצט, ווי לא, אויב גייסטו יא אויפהייבן א פרייז, דרשינא ליכי כרבי שמעון, גיי איך דרש'ן אזוי ווי רבי שמעון, אז מוצאי יום טוב איז נישט דא קיין איסור בכלל, און ממילא קען יעדער איינער האלטן זיינע טעפ. און ממילא אז דו העסט נישט אויפהייבן, אז דו העסט נישט האלטן די פרייזן ווי עס דארף צו זיין, וועל איך פשוט זאגן די הלכות ווי רב שמעון, קיינער דארף נישט קויפן קיין נייע טעפ, און ממילא ענק קענען אלעס פארלירן. פרעגט די מרא נא, ולדרש ליהי, זאל ער טאקע גיין און פסק'נען אזוי, אז שמואל האלט אזוי, אז שמואל זאגט איך פסק'ן אזוי ווי רב שמעון, און ממילא איז מוצאי יום טוב בכלל נישט דא קיין איסור אין די טעפ, זאל ער טאקע פסק'נען אזוי, און ממילא וואס מוז ער זיי זאגן האלטס די פרייזן, דאס הייסט ער איז מסכים קויפטס נייע טעפ נאר האלטס די פרייזן. זאל ער קלאר פסק'נען אזוי. דהא שמיעל כר' שמעון סבירי ליה, ווייל שמיעל האלט דאך אזוי ווי ר' שמעון, פשט איז מוצאי יום טוב איז בכלל נישט דא קיין איסור אין דעם חמץ. נאר זאגט גמרא אסרה דרב היא, דא איז געווען די שטאט פון רב, און ממילא רב איז דאך דער וואס האט געהאלטן און זיך פסק'נט אזוי ווי רבי יהודה אז חמץ איז אסור אפילו מוצאי יום טוב, און ממילא האט ער געזאגט מין במינו איז אסור, נאר וואס, זאגט שמואל, אז ענק האלט נישט די פרייזן עלעך זיין געצווינגען צו גיין פסק'נען אזוי ווי ר' שמעון. דאס הייסט היות דא איז בעצם א שטאט וואס רב איז בעלעבאס דא, אדער רב איז געווען די מאה דעשרה, ממילא דארף איך פסק'נען ווי אים, און רב האט געפסק'נט אויך אזוי ווי רבי יהודה, און ממילא איז יא דא א פראבלעם אין די טעפ דא, און ממילא ווי לאנג ענק גייען האלטן די פרייזן, גייט מען טאקע פסק'נען אזוי ווי רב. אבער די מינוט דו גייסט טוישן, דו גייסט אויפהייבן די פרייזן גיי איך פסק'נען אזוי ווי שמואל, אזוי ווי רבי שמעון, און ממילא ער לענג אלעס פארלירן. זאגט די גמרא ווייטער, ההיא תנירא, ס'איז געווען דער אויוון, די תוכי בית תחיה, מ'האט איינגעשמירט אין דעם פעטנס פון א שוואנץ פון א בהמה, דאס הייסט א פעטנס וואס איז פליישיג וואס איז מותר מ'מעג עס נוצן. איז אסרו רבא בר אלוה למאכלי לריפתא, האט רבא בר אלוה האט גע'אסר'ט די ברויט וואס יעצט גייסטו באקן אין אזא אויוון, ס'הייסט מ'האט אנגעשמירט די אונטן די חלק פונעם אויוון ווי מען לייגט אראפ די ברויט און אנגעשמירט מיט עפעס פעטנס, און מייל זאל ווערן עפעס א גוטע ברויט, זאל אויסקומען א גוטן טעם מיט דעם. האט רבא בר אלעא גע'אסר'ט דעם ברויט. פארוואס? ווייל איך האב מורא דעס וועט שפעטער גיין עסן מיט מילכיג, די ברויט ווערט יעצט פליישיג, מיט די פאקט אז האסט אריינגעלייגט דארטן פליישיגע פעטנס, קומט דאך אויס דיין ברויט וועט ווערן פליישיג, אויב אזוי האט ער גע'אסר'ט אז אלע ברויט זענען אסור. און נישט נאר דאס, נאר אפילו ביי מנחה, אפילו דו גייסט פשוט ארויף לייגן זאלץ אויף דעם ברויט, וואס דאס איז געווען א נארמאלע וועג וואס מען האט געגעסן, נאך אלס זאלסטו וויסן אז עס איז אסור, און לעולם, דאס אפילו מארגן גייסטו מאכן א נייע ברויט, אדער מארגן גייסטו וועלן כשר'ן דעם אויוון נאך אלס זאלסטו וויסן, אלעס איז אסור. פארוואס? ווייל דילמא אסור למאכלין בקיצך, ווייל איך האב מורא אז דו העסט איינשמירן, שפעטער ס'נעמען דיין ברויט עס ארויפלייגן קיטעך, קיטעך איז געווען עפעס א מילך וואס איז געווען לאנג מ'האט עס לאנג געלאזט, ס'איז געווען א שמירעכץ א מילכיגע זאך וואס זיי האבן גענוצט, ס'איז געווען א נארמאלע זאך וואס די עולם האט גענוצט, האט ער געזאגט עס נוצן דעם ברויט, ס'איז פליישיג, קיינער וועט נישט כאפן אז ס'איז פליישיג, מארגנס צו שמירן אויף דעם די קיטעך, עסט עסן מילכיג און פליישיג, און ממילא זאגט ער אלעס איז זאסער, די ברויט איז זאסער און יעדע ברויט וואס די גייסט באקן אין דעם אויוון איז אלעס זאסער. זאגט די גמרא מעשוויי, פרעגט די גמרא אויף אים, וויאזוי קענסטו פסק'נען אזא זאך? אונז האבן געלערנט איין לשון עשה איסור בחלב, איך טאר נישט קנעטן מיין טייג מיט מילך, ואם לש, אויב האט ער יא געמאכט אזוי, האט יא געקנעט אזא טייג, כל הפת כולה אסורה, די גאנצע טייג איז אסור, ווייל קיינער טוט נישט כאפן אז עס איז א מילכיגער טייג, און ממילא האסטו א מילכיגע ברויט דא, און מארגן צו קומט צו בשר בחלב, ממילא דער ברויט איז אסור, מפני העגל העבירה, ווייל מענטשן וועלן מאכן א טעות מער צו קומען צו עבירה. כיוצא בו, אזוי האט מען אויך גע'פסק'נט, אין טושן את התנור באליה, מען טאר נישט איינשמירן א אויוון מיט אליה מיטן פעטנס, דאס הייסט ווייטער די זעלבע זאך, מען האט א אויוון, מען וויל עס איינשמירן זאל געבן א גוטע פלעיווער, האט מען גענומען עפעס א פעטנס פון אליה און דאס האט מען איינגעשמירט א פליישיגע פעטנס, זאגט אז דאס טאר מען נישט טון, ואם טאר, אבער אויב האט יא איינגעשמירט, כל הפאס כולו אסירה, די גאנצע בויעט איז אסור, עד שישיג את התנור, יעדע בויעט וואס דו גייסט מאכן אין דעם אויוון איז אסור, ביז דו גייסט נישט אויסברענען, ביז דו גייסט נישט כשר'ן דיין אויוון. אבער זע איך דאך פון דא, הוא היסק התנור, מיה שורי, אבער אויב ביסטו געגאנגען, דו האסט יא גע'כשר'ט דיין אויוון, דעם ס'שורי איז עס מותר. לכאורה תיפתח די רובע ביי לוע תיפתח. לכאורה די רובע ביי לוע האסט דאך געזאגט אז די ברויט איז אסור, די אויווען איז אסור, אלעס איז אסור מ'דארף אלעס אוועקווארפן. דא זעה איך דאך קלאר פון די ברייתא אז ס'איז דא אזא מושג ווילאנג די האסט נישט געקאשערט דיין אויווען דעמאלטס איז עס אסור, אבער די מינוט וואס די גייסט קאשערן דיין אויווען דעמאלס איז עס צוריק מותר. אויב איז ער זעך ס'דא א תקנה פאר דעם אויבן, און מילא וואס זאגסטו ר' וואס זאגסטו ר' אביי ל אז אלעס איז אסור, און ממילא זאגט די גמרא תיעפתא דר' אביי ל תיעפתא. אמר לה ר' אבידער לרב אשי, זאגט ר' אבידער ביי רב אשי, וכי מאחר די תוסף ר' אביי ל, נאכדעם יעצט וואס דו זעסט אז מ'האט אפגעפרעגט ר' אביי ל, א מאי קא אמר רב כדארעס בפסח יש ברי', לכאורה דו זעסט דאך מען גייט ווי די ברייתא, וואס די ברייתא זאגט לגבי דעם אויוון אז מען קען עס כשר'ן. אויב אזוי, וואס זאגט רב ביי אונז ביי די כלים? מען געלערנט אויפן פריערדיגן עמוד אז רב האט גע'פסק'נט, מצה פסח, דו האסט כלים וואס מען גענוצט פאר דורך א גאנצע יאר, מוז איך נעמען די כלים כ'מוז זיי צוברעכן. פארוואס? דו זעהסט דאך דעם טענה אז איך קען עס גיין משיג זיין, דאס הייסט ס'דא א וועג ווי מ'קען עס כשר'ן, אויב אזוי דו אויך, נעם די כלים און גיי זיי כשר'ן, וואס דארף איך זיי צוברעכן? וואס פסק'נט דארטן די גמרא? וואס זאגט די גמרא אז מ'דארף זיי צוברעכן? אויף דעם זאגט די גמרא אמר ליה הושם תנא של מתחת, דא א חילוק, דא רעדט מען פון א תנא של מתחת, די טענה וואס מ'האט איינגעשמירט מיט די פעטענס איז א מטכס ס'איז פון מעטל און ממילא מעטל קען מען קאשען, מה שאין כן הכה בגדרה של חרס, ווען רב האט געזאגט מען דארף נעמען אלע כלים מען דארף זיי צוברעכן, רעדט ער דאך פון כלים וואס זענען געמאכט פון חרס, חרס איז נישט א זאך וואס מען קען קאשען, און ממילא זאגט ער די איינציגסטע וועג וואס איך האב פאר דיך עס גיי עס צוברעכן, און גיי מאכן ביטול אויף אזא וועג, האט ער מורא געהאט כ'מאך א גזירה, און ממילא זאגט דער רב, די איינציגסטע וועג ווי איך קען ראטעווען אז איך זאל נישט צוקומען צו עבירה איז מיט דעם וואס איך גיי צוברעכן. מה שאין כן דא לגבי די אויוון, היות מען רעדט פון א אויוון וואס איז געמאכט של מתכות, אויב אזוי קען איך עס גיין פשוט כשר'ן, און זאגט די ברייתא זייער פשוט, ווילאנג דו האסט נישט גע'כשר'ט איז די ברויט אסור און יעדע זאך וואס דו גייסט קאכן אדער באקן אינעווייניג איז זיין אסור, די מינוט וואס דו כשר'סט איז עס נישט קיין שום פראבלעם. ווי ביי סיי מיט די ווילסט זאל איך דיר געבן נאך א תירוץ, הוה והוה בשל חירות, סיי ביי אונז ביי די מעשה פון רב און סיי דא לגבי די אויבן, אלעס רעדט זיך פון חירות. איי העסטו פרעגן פארוואס רב זאגט אז מען זאל עס צוברעכן און דא זאגט די ברייתא אז מען קען עס כשר'ן, זאג איך דיר אזוי, זה העסקן בפנים וזה העסקן מבחוץ, ווי אזוי גיי איך קאשן די כלים? דאס איז ווייל איך מאך די פלעם פון אונטן, דאס הייסט איך הייץ עס אויף, דאס איז דאך געווען די נארמאלע וועג וואס מ'האט גענוצט טעפ, די פייער גיין פון אונטן, ס'האט פשוט אויפגעווארמט יעדע זאך וואס מ'האט אריינגעלייגט פון אינעווייניג, און ממילא דאס הייסט נישט געקאשעט א כלי, און ממילא זאגט רב אז דו גייסט קאשן אזוי א כלי אויב אזוי ווארף עס אוועק, דאס הייסט נישט געקאשעט, מה שאין כן דעם אויוון, די אויוון ווי ליגט די פייער, עס ליגט דאך אינעווייניג אינעם חרס אינעווייניג, ממילא קען איך כשר'ן דעם אויוון? אז די פייער ברענט פשוט פון אונטן און ס'הייצט אויף, דאס הייסט נישט גע'כשר'ט. אבער די פייער ליגט ממש אינעווייניג ווי דו האסט א אויוון, ס'פלאקערט, ס'ברענט פון אינעווייניג, אוודאי דאס הייסט א גוטע פייער, און ממילא מיט דעם קען איך כשר'ן דעם אויוון. וכי טיים וועסטו טענה'ן, ווייסט וואס, אבער זאג, הכי נמי לעבד לעסוקי מבפנים, רב, וואס זאגסטו, צוברעך די כלים? גיי מאכן א סוכה בפנים, דריי אויס דעם טעפל, מאך דעם הייס, און מאך א פייער אונטער דעם, לייג אן די פייער אינעווייניג, און מיט דעם וועסטו קושן, וואס דארף איך אוועקווארפן מיינע כלים? אויף דעם זאגט אים אן, ניין, חיות ליה משום דפקו, ביי כלי, א מענטש האט מורא, ער האט מורא עס אריינלייגן צופיל היט, דעמאלס איז פשוט די גאנצע כלי האט עקספלאדן, און ממילא וויבאלד ס'וועט פלאצן אויב אזוי גייט נישט מאכן קיין גוטע הכשר, גייט נישט מאכן קיין כשר'ן ריכטיג, און ממילא ביי א אויוון וואס איז געמאכט פאר די פייער זאל זיין פון אינעווייניג, דאס איז דאך די וועג ווי מ'באקט, ממילא אז ער גייט אינעווייניג מיט א פייער, דאס איז געמאכט א אויוון, די אויוון קען ביישטיין די היץ און ס'עט נישט פלאצן. מה שאין כן עס נעמען א קליינע כלי חרס, עס נעמען א טאפ, וועסטו אריינלייגן די פייער אינעווייניג, עט עס פלאצן. און ממילא דו העסט יא גיין מאכן אזוי, עס איז זייער שוואך און מאכט מיט דעם, דו האסט מורא גאנץ צייט. און ממילא ביי כלי זאגט ר' אהרן נעם דיין כלי ווארף עס אוועק. מה שאין כן לגבי די אויוון זאגסטו קענסט עס טאקע גיין קאשען. פי די גמרא'ס הילקח, חי בחי', כ'האב עפעס אזא פלעטער וואס איז אויך געמאכט געווארן פון חרס. היסיקאי מבחיר צו, נארמאל די פייער קומט פון אונטן, און אויבער דעם, העכער דעם האט מען געלייגט עפעס אויף דעם, ממילא והוא אסור, אז דו האסט געשמירט עפעס אויף דעם, אויב אזוי יעדע זאך וואס דו באקסט פון אויבן, איז אסור. אבער ואם מעלין גרימא שאפי דמי, אויב גייסטו שפעטער מאכן די פייער אויף דעם פון אויבן, און דו ברענסט עס ממש אויס, שפע דומי, האסט עס געקשר'ט קען איך עס גיין ווייטער נוצן, און ממילא זאגט הגמרא אז ס'מאכט זיך א חילוק לגבי כלי חירות ווי גיי איך עס כשר'ן, אז איך כשר'ס נאר פון אונטן דאס הייסט נישט געקשר'ט, אז דו כשר'ס ממש פון אויבן דאס הייסט געקשר'ט און ממילא קען איך עס ווייטער נוצן.